میں تیݙی مونجھ دی من کے مٹدا پیاں ہݨ زماناں تیݙے نال تھیندے تاں تھیوے اڳوں تے تیݙیاں نفرتاں نال رکھساں تیݙا پیار پامال تھیندے تاں تھیوے میݙے ساہ دی تسبیح دا کوئی مست مݨکا تیݙے بعد بے چال تھیندے تاں تھیوے میݙے ساہ دی تسبیح دا کوئی مست مݨکا تیݙے بعد بے چال تھیندے تاں تھیوے کلہے پے دی کاوڑ کنوں دل دا کعبہ دعا کر دھرم سال تھیندے تاں تھیوے۔ جتھاں موت زندگی برابر بلائیں ان جاہ تے مری جان جیوݨ دا فیدہ تیڈے ہجر وچ وی مزہ وصل دا ہے تیکوں مل کے بدنام تھیوݨ دا فیدہ تیڈے ہجر وچ وی مزہ وصل دا ہے تیکوں مل کے بدنام تھیوݨ دا فائدہ محبت دا مسئلہ ہے مل کے نکھڑنے تاں وت کیوں کری جے ملاقات کہیں دی۔ جے اج کوئی لٹیسی سبھائیں پاند ݙیسی اساں کیوں لٹوں قرب کائنات کہیں دی۔ میکوں کھل کنوں ڈھیر ہنجھوں عزیز ہن شب و روز جاری ہے خیرات کہیں دی میڈا دم تاں ویسے گڑے وات رہندے میں جند کیوں ڈیوایاں گڑے وات کہیں دی میڈا دم تاں ویسے گڑے وات رہندے میں جند کیوں ڈیوایاں گڑے وات کہیں دی اور تیڈا چین کھٹ گئے تاں لٹ سوکھ میڈے کریں اوکھ وچ کوئی اضافہ وی پجدے تیڈی سک دے سودھے صداکر کوں سنگتی خسارہ وی پجدے منافع وی پجدے صداقت سمل دی کتھائیں لوڑھ پوشا سفر ڈھیر سارے سمل جوڑ گھن توں میکوں در بدر کر کرائیں آپ اپنے محلے دے اندرو محل جوڑ گھن توں۔ میکوں کھوہ دے وچ کوئی بھرا ونج سٹے سی زلیخا ہئیں والیں دے ول جوڑ گھن توں میکوں کھوہ دے وچ کوئی بھرا ونج سٹے سی زلیخا ہئیں والیں دے ول جوڑ گھن توں اساں لوک فاقہ کشی دا فخر ہئیں متاں لاہ ونجی ہاں دا جھل جوڑ گھن توں میں تھک پیوم تاں۔ تیکوں چا کے ٹرساں جے توں تھک ونجیں تاں تھباکے نہ ماریں جے میں تھک پیوم تاں تیکوں چا کے ٹرساں جے توں تھک ونجیں تاں تھباکے نہ ماریں میڈے بعد کہیں کوں جیکر نال ٹورے اونکوں ڈس کے ماریں وسا کے نہ ماریں میں عرض کیتے جے میں تھک پیوم تاں تیکوں چا کے ٹرساں جے توں تھک ونجیں تاں تھباکے نہ ماریں میݙے بعد کہیں کوں جے کر نال ٹوریں اونکوں ݙس کے ماریں وسا کے نہ ماریں میں یک مشت لایا ہا سالیں دا سودا ایندے بعد وت کیوں ملاراں مہینے میں یک لخت لایا ہا سالیں دا سودا ایندے بعد وت کیوں ملاراں مہینے ورھیں دا وپاری وزن دار تھی کے لٹایاں حیاتی سدھاراں مہینے کیرھا فرق پائے گے جے کر ساڈے راہ تے کھجاں پئے کریندن دیواراں مہینے کیرھا فرق پائے گے جے کر ساڈے راہ تے کھجاں پئے کریندن دیواراں مہینے ڈوہیں ڈیڈھ مہینے دا رمضان رکھسوں جے کوئی سال سویلا اٹھاراں مہینے۔ میڈا دل ہے پتھر توں پتھر تے لیکا اٹھایا ہی اتراز جائیں کائے نہ ہو سی جے توں تھک پیوں تیری توں کائے نہ ہو سی جے میں تھک پیوں میری مائیں کائے نہ ہو سی تیرے نال

میڈے پیر چھالیں دی چھل پئے سولدن مسیتیں دے واسی مکر گئن من کے پریتیں دے واسی سنبھل پئے سولدن تیڈا ویس تیڈا پگھر نئیں سولدا میڈا خون پکے محل پئے سولدن او اجاں تیڈی نیت نری نیک نئیں تھئی تیڈے اپنے والیں دے ول پئے سولدن اجاں تیڈی نیت نری نیک نئیں تھئی تیݙے اپݨے والیں دے ول پئے سولدن میں غم خار مظلوم لوکیں دا لہجاں میݙی کوک اسمان تئیں پہچ ویسا میݙا ہتھ مسائیں تیݙے پیریں تے آندے زمانہ گریبان تئیں پہچ ویسا۔